Welkom un bia mas bon bini sega nos aki den e podcast The Journey. Un placer pa mi pa un bia mas nos ta hunto cu bo den un tremendo podcast cu un invitado cu ta mi miti mashi mashi aprecio peor mi cu ne drenta den nos dialogo di su historia, su experiencia mi ta sigur cu bo tambe lo haña un Cariño y aprecio special pe mi azotes. Welcome, welcome. Siga mi danki pa acepta invitacion oh, aki. Danki na pastor. Kenta mi azotes, pa soportada bon pa nos. Sí. Vos sabe, no sé nan sa, kenta mi azotes. Bo, mi azotes ta un juffrouw de school, na primer lugar. Mi tu mama tambe. Pero mi ta un yefrou di skol ku hopi pashon i amor pa binti seis aña kaba trahando dus pero mi a soti su historia largu si tin un bahasha huntu ku ne i juist e asina nos ban dialoga un tig i otro di dje mi a soti bo sa bo konosé mi mi ta un pastor ounke de programa aki mi ke bo sinti bo kompletamente liber pasobra mi ke pa e bira èkt un dialogo den kual nos dialogo ku otro ta bai motivá i enkurashá esnan ku ta kompañá nos den esaki. Un di e eksperienshanan di mas duru ku ami ta tin òf tin komo pastor te ku ainda ta voral ora ku mi tin ku mira un mama ta yora su yu. E ta e kos di mas mas profundo, anto esei ta basikamente e base di nos diálogo. Bo eksperiensha komo un persona ku semper a i ta deseá pa por ta un mama? I e deseo tabata un deseo hopi profundo kisas? Kon e deseo ta ta? Na prome luga mi ta tin un yu muhe kaba ku ta mas grandi anto esun despues di shete esun ku a bini a falese dus mi tabata ta un mama kaba pero esei a hasiel e dobel mas duru dobel claro i i e echo ku bo tin e prome yu ei kaba kon eksperensha pa bo por yega na bo prome yu prome deseo ku pasobra mi ta kere tur hende tin nan kurason tin deseo no bo tin un deseo di mi ke ta mama. Bo laga lo bo describí. E ta, den kuminsamentu mi ta tin asta un problema, dus e no tabata bai smooth. Anto di mes e doló ta lanta e e, lo mi no por. Mes ora, orashon, ami, orashon. Mi ta kere hopi den orashon. Dus, pero a yega asina aleu ku Dios a bendishoná mi ku unu. Dus mi a bira mama. Un aña i piku despues. Ma bolbe a un bendishon. Dus pa ami esei tabata grandi, pero na e momentu ei tabata ta e, laga nos bisa e lokal ku nos a bai papia awe riba dje. Kontami. Tabata ta e ora mi tabata na estado di mi di dos yu. Mi a hiba un embaraso basta trankil, mi no tatin problema. Na final di mi embaraso ku mi a yega mi dia anto mi a bisa mi a haña weyen, dus mi tabata kontentu pasobra ku e promé yu mi a wòrdu operá. Anto ke di dos m'a pidi dòkter ku si mi ban yende normal. Dus, mi momentu a yega ku maya weyen, dus tur e ta tenta mi, Aha, ate dolónan, dushi, ta esaki bo ker a sinti. Dus mi tabata kontentu. Ora ku mi a yega hospital toentertyd na Zeehaus, nan a drenta ku mi den vèlòskamer, nan ta pone mashin, e mashin no ta no ta hasi nada. E bo ta mardugá. Ora ku nan bai kue un otro mashin ta bolbe pone atrobe e mashin no ta haciendo nada dus no ta e mashin e ora ei ta e lokal ku a daña. E mashin aki ta e mashin di kiko ta E mashin ku nan ta pone manera bo drenta ku bo a skucha e kurason di e yu di mes na momentu di wei. Si dus na e momentu ei mester bo a skucha Bo mester a skucha e sonido e kurason di e yu. Kurason ta bati duru ei ku tur mama sa ku ora nan bai hasi eho nan ta tende. Nan bisa mi yega tende kurason di un yu bati ta bati masha duru. Masha duru anto liye. Anto lié. Dus e dia promé m'a bai dòkter tabata ta bon bon so mas ku chele. Tabata na dos mil seis. Dus mi no ta ta por a grab'é via telefòn so ta tin e modèl i e ingelè. M'a grab'é si riba un kasèt. Dus su kurason tabata ta bati nòrmal. Dus ora ku m'a yega ospital ku nan no ta haña, dus pa ami mi ta manera van. Ke ta pasando su mi no ta komprondiendo nada. Tur hende ta manda un tiki yama dokter kore kore. E tabata un momento di hopi konfushon pa bo. Hopi konfushon tabata ta e momento ei ami mi kasa e momento ei ku mi mama tabata ta presente e marduga ei dus pa nos tur. Mi ta imaginá mi tabata ta tene basta emoshon tambe ku a kuminsá. E momento ei no por a saka emoshon ainda paso nos no sa ke ta pasando. Ke men pero bo ta bo ta den un tenshon si paso bo no sa kiko ta pasando. Na e momento cu e dokter a presenta cu el a wak, tuma ta un dokter na warda, el a presenta e moment'e, el a bisa mi cu e curason no ta batiendo. Bo sa but, bo historia ta laga mi realmente drenta den dje. Mi porta un hende hopi emocional, mi ta hopi fuerte tambe. Pero bo sa den nos dialogo, nos friendship, nos tin mag di ta emocional tambe, entonces si e emocion bira riba it's ok, paso nos ta hende. Nos ta hende, anto nos tin deseonan, anto ku tin bia bo ta mira ku e deseo ei ta manera slep bai laga bo. Asina el a slep bai laga mi. Ora ku nan a bisa mi, m'a keda manera van, wara, kon? M'a keda pidi nan pa ripití pa mi, so mi no ta komprondé, mi no por a komprondé mas. E ta manera tur kos ta kai den otro. Mi mundu. kai den otro. Mi ta tin un yu na kas chikito, ta tin un aña i piku. Pero e momento ei pa ami tabata ta kla, mi ta bisa no, esaki no. Mi ta hopi kontento ku nos ta papiando esaki, mi a soti si e èkt di kurason mi ke gradisí bo ku bo ta willing pa nos dialogá riba esaki, pasobra mi sa di hopi hopi hopi persona ku a pasa di eksperenshia similar. Mi por konta di mi propio famia mes tambe, kasá di mi tio tambe ku tabata tin hopi problema paña un yu despues el a haña su yu, un yu hòmber. Mi sa ku bo ta kòrda e historia di e mucha hòmber ku mester a subi barku despues el a baha, a haña un aksidente di outo fayesé. Tabata aki nan na Kòrsou, tabata mi primu, dus tabata nan úniko yu. Dus e pèrdida di un yu. Horibel, horibel. Un pèrdida di un yu nunka hamas pa kon chikitu ke por ta. Pa kon trempan ke por ta den un embaraso e ta duru dikon pero bo a insa ku bo ta na e estado ya kaba komo mama bo ta kuminsha traha ilushon bo a kuminsha pensa nòmber bo a kuminsha pensa kaba ai ora e hasi aña mi debe hasi kiko ora e kuminsha bai skol mi ta hasi kiko ora ilushon bo ta traha te dia e bira grandi mes hasta te ku ora bai kasa kaminda ku papadinan se nase. pero e ta normal e ta algo humano dus e momento i nos tambe nos a pone nomber nos a hasi kamber mas grandi pasobra nos ta tin un yu muhé entonces esaki tambe ta ta yu muhé dus nos a hasi tur esina nos tambe pero ora ku nos a haña e notisia e kosa i tabata devastador e ta pone mi kòrda kos e ta pone mi kòrda un otro un pareha tambe ku mi ta tin kual si un respons pa nan baby. Nan baby Ananse tabata tin algun dia na bida, nan a kaba di dunel lechi un anochi, despues diripiente nan a kuminsá nota ke ta hasi straño i e baby a fayese. Anto nan e ta trese den e palabra morto. Hopi hende no gusta papia di morto. Anto vooral wak bo sa inkluso papia di morto di un hende grandi ta difísil, ni maske bo mira bo hende malu e tin ku bai, e ta dal bo. Anto bo sa e echo ku bo tin wak un mucha, un beibi inosente bai, segun mi e ta pone bo kuestioná Dios. E momentu ei m'a kuestioná den e sentido komo humano, mi ta bisa dikon? Kiko m'a hasi? Kiko m'a hasi? Dikon nèt mi yu? Pero, einan ta bin e kambio ku awor aki ami ta eksperensi'é e otro. E ta tuma tempu, no ta tur hende ta bai mesun ligi'é. Anto ami tambe a dura mi hopi ai pa mi por a haña sa e dikon. Pero di mes nos ta yega einan tiki tiki. Sí, sigur. I bo sa tòg ta bon pasobra mi ke konekte un ratu ku entera historia di Yòb. Paso Job tambe un dado momento no kier a cuestiona Dios. Ento mi ta, mi ta, mi ta usa explicit. So tu historia mi gusta mas joven mes Job. Caminda so um, amigo nan, tur so amigo nan taba ta bise e fallo ta seca bo den relacion cu Dios, es decir cu bo no tin mag di cuestiona Dios. Siendo cu so casa si taba ta bise no, bo tin cu rabia cu Dios, bo tin cu cuestiona Dios. Toh na final dje historia bo ta mira ku Dios a kastigá e amigunan, anto no e kasá. Kual ta indikativo ku den bo doló bo por puntra Dios? Bo sa mi ta nos diálogo hoy profundo, so di bera e ta lanta hopi emoshon den mi, do it's ok. Nos por puntra Dios? M'a puntra Dios. Dikon? Dikon? A tarda hopi aña pa mi aña kontesta tambe manera m'a bisa. Pero m'a puntr'é, dikon? Meskos na e momento ora ku m'a kaba, ku mi mester a bai kamber, so tabata mardugá. Ora mi bai kamber, mi di ku na mi no ke ta huntu ku e mamanan, mi por haña un kamber apart. Pasobra e zonido so di e beibi ta yora ta hasi mi doló. Dus na e momento ei, ora a yega momento ku mi mester a bai kas, nan a duna mi un vrijtmand. Ku mi koleganan a manda mi ke seña. Klaro. Ma ku e Freud man ta mat suaye. Si. Nos a komprendí por el tambe. No na mi Freud man den mi man ta mi yu mi kep den mi man pa mi bai kas kuné. Des pasobra tur e bida kosnan ei ta kosnan duru ku nos tin ku pasa den. Si. Pasobra e ta pasa mas di lokal ku nos ta ku nos ta pensa. Ta pensa korekto. Na Kòrsou e ta pasando dor ku nos ta di nos tin e fundashon di mes nos ta haña hopi hende ta aserká nos. E ta pasando mas di lokual ku nos ta pensa. I un bes nos ta bai papia so mi ke pa nos papia un ratu di bo fundashon i di boso fundashon pasobra mi ta kere hopi hende lo por benefisiá hopi di esaki. Pero promé ku esei bo sa loke ku tòg ta touch mi hecho ta ku bo ta kuye Freudman zwaaie. So ami ta mester ami tabata un hende muhé human ma mi no tin mi yu. E fruitman te. Mi ta zwaai. Kot ei, mira ke ku tur respet pa tur kolega, mi si awor sa un mundu, pero por fabor no komprende e zwaaiment aki komo si fuera un rechaso di boso. Pero e dolo, e dolo. Anto bo di mi ke mi yu. Mi ke mi yu den mi man. Anto Dios a skohe pa tuma e yu ei. Anto atrobe ta bolbe konekta mi atrobe ku un eksperensha ku Dios, paso a. Un di e kosnan ku Dios hopi bia ke pa nos hasi ta dun'E bèk lo mehor ku E a duna nos. Anto e ta e historia di segun mi Abraham. Abraham tambe a anhelá i el a konfia riba un promesa di un Dios ku a primint'E. Ku lo mi hasi di bo yunan, nashonnan grandi, anto Dios a pidié e yu ei bèk. Anto bo sa, den bida tin bia Dios ta pidi nos pa nos duna bèk di juis e loke ku nos ke. Anto e ta un sakrifisio. Anto ami semper ta bisa, sakrifisio ta un interkambio di regalo entre nos ku Dios. Anto kua regalo? E regalo ku Dios a duna mi, ku ta sin importante pa mi, presioso, mi ke duna be bek. Den bo kaso, bo no por a bai choice dun'é bek, pero tabata parse komo si fuera e mes a tuma e regalo bek. Pastor sa ku tin algu ku mi ta tene hopi fuerte na dje, no? Lokal ku pastor ta bisa, mi tabata skohi pa Dios, mi tabata skohi pa Dios. Dios a usa ami pa ta un instrumento pa lokual ku pastor ta bisando awor ma ma karga un angel p'e ma karga un angel p'e ke mi ta sintimi bendishoná mi ta sintimi bendishoná anto el a kostami si pa mi yega pa mi komprondé. Pero awor mi ta mira, anto ta p'esei nos ke yuda otronan mira e lokual ku e doló aki ku ta nifiká. Ke mende apesar di tur tur tur e doló ei, unda esaki ta bon pa esnan ku ta akompañá nos den e espasio, e sala aki, mi tin mei un ratu di nos diálogo komprondé ku apesar di e dolor profundo, inmenso. Cual ta haci cu no necesariamente mesora bo ta descubri e presencia di Dios, pero despues bo ta mira cu e ta. Anto bo sa kimi ta e agrey tambe mi asotis cu bo ta bisa cu no djis bo a mira e presencia di Dios pero cu Dios a scoge bo pa bo ta un instrumento pa e pero tambe pa otronan. lo cual si cu mi tin cu trece dilanti no ta di mi mes esaki a binsi. Mi tin un amiga cu nos yunan tabata den clas cu otro, anto e tambe a pasa den na dos mil diesisiete, anto via di dje ora e a pasa den e a acerca mi, kende di fue dos mil seis te dos mil diesisiete a keda den un lembo, mi so. Djes un aña. Ora Swahil a bini dilanti ku su beibi a fayesé, anto e den su doló e a haña e inspirashon di habri un facebook page. Tabata ta for di e momentu ei anto kel a serka mi. For di e momentu ei nos sa kiko tabata nos yamada. Ke men di e kos aki pa ami te ku awe ta p'esei mi ta yama su ayil mi backbone. Paso si no tabata p'e lo mi no ta akinan. Anto awor aki ami kuné i mas ta pará tras di e fundashon aki pa yuda otronan tambe mira e lokual ku nos a mira. Ke me demo doló un un un frènd frèndship un Sí. f- un amistad un Sí. amiga den e Ruman. kaso aki ku ta bira ku ta bira Ua un ke bira un ruman ruman. di amiga pa famia Sí, di amiga pa sí. pero e echo ku bo no ta so den bo sofrimentu anto un hende ta kompañá bo Juist. anto bo tabata tin ku pasa djes un aña sin nada. Laga nos bisa. Ketu bai den mi doló. Lembo bai bin, bai bin. Despues un amigo, amiga ta pop in. Sí. Un amiga ta pop in. Juist. Anto e ta kanda e proseso ku bo. E momento ei, ora e a pasa den. Pasobra en prinsipio nos no a kuminsá ku un amistat asina. Pasobra nos yunan tabata den klas ku otro. Nos konosé otro, ai kaba, ai bon. Ora ku e kos a sosodé, einan e. Dios a obra. Ami ta yam'e koe un obra. Di un experiencia doloroso Dios ta crea un friendship asina profundo pa yuda bo juis sali for di. Nan ta por usa nos p'e otronan. Den den den bijbel nan tin un concepto ta usa Dios ta bishita su pueblo el a haci así na multiple ocasion bishita hende moises diferente e ta bishita bo por considera. e amiga aki komo e bishita di Dios. E tabata mi bishita di Dios. E tabata mi bishita di Dios. Master. Esei ta mi suahil. Bo sa ku, ku, ku den nos diálogo echt mi ta yega na e kor di loke ta e mm. deseo pa ku e podcast aki ku nos por di berdad drenta den profundidad anto konekta gewoon tur kos ku otro anto keda mira Dios. Su man, anto um, Dios a bishita bo sí. den e amiga aki. Sí. Anto awor boso dos ta e instrumento di Dios ku ta bishitando otro nan. Anto bo ta bishitando otro nan pa via di medio nan social, sí. pero Dios ta bishitando bo. Presis. E ta bishitando nos. Pasobra e ta, e ta usando nos ku su bishita. pa yega seca otronan pa nos por saca nan for di e dolor por ta nos no por saca nan mes ora pero pa nos ta importante e importancia ta cu pa bo sa cu bo no ta bo so pasobra hopi hende dor bo no ta bo so pasobra ta mayor nos tur nos ta hopi cu ta pasa den e mesun cos nos tin nos tin hopi hende na nos bisa diploma y fo cu por yuda. Pero pa nos ta importante eksperensia. Eksperensia. Bo a yora hopi mi asotes? Te ainda mi ta yora. Te ainda bo ta yora. Mi tin diashete aña ta yora. Bo ta konsiderá yoramentu algu bon? E ta bon. Pasobra ora mi yora mi ta saka emoshon, mi ta haña forsa renobá, mi ta sigui. Dus ets oke pa yora? Ets oke pa yora. Mi a bisa un bon amiga di mi, e ta un sikolog, kual mi ta spera èk ami kuné por dialogá den e programa aki, ta haña mi sentido mi deseo den e podcast aki. M'a bis'é mi ke un terapi pa mi yora. No, ègt war, mi ke ègt hasié. Sak'é, sak'é tur dolor. Awor ke bo ta kas kas pone mi yora si. Pero mi ke ègt ta pasobra e ta saka hopi doló i emoshon pone afó. Kos nan wanta. Si, e ta saka dolónan bieu saka afó, bo ta haña un forsa renobá pa bo sigui atrobe. P'esei semper mi ta bisa tur hende, asta e hende hòmber, e hende hòmbernan ta tin difikultat. Boral den nos kultura aki ta mester si, ora bo ta tristi bo mester traha kara rabiá. No, yais, presis. Pero nos ta, nos ta trèknan, nos ta trèknan. Nos tin asta hende hòmbernan den ku ta duna nos un man ku. Bo sa si bo tin mester. Claro. Pero nos mes komo hende muhé bo ta papia ku nan, nan, nan, nan ta komprendé bo. Bo no mester ta fuerte tur ora, bo mag kibra. Yes, yes. Bo mag saka bo doló, bo mag yora. Bo sa, bo sa algu ta pòp òp den mi mente den e diálogo aki nan tu foral den loke bo ta bisando ami osotis. Bo sa, Eva a bini ègèlè komo un yudansa pa e hende hòmber. E sebeibel ta indiká. Pur. Anto mi ta konsiderá ku bo sa por ta un bon yudansa pa nos komunidat siendo voral pa e parti emoshonal i yoramentu. Pa nos hende nan por siña ku ets ok pa bo yora. Ets ok. Mi ke men. Un ta pasobra bo ta kontentu so bo ta yora pero bo por yora dor di tristesa. Bo no mester wanta tristesa aden. Mi ta no mas ku ayera mes mi ta tin un momento ku mi mester a lat lòs. Bo tin ku lat lòs. Meskos ku ora bo ta yuda mayornan. Nan ta bin ku nan historianan, nan ta konta bo bo niun historia no ta meskos. Tur ta diferente pero e bottom line ta nos tur a perde nos yu ke men di ora bo kaba e momento i ami ta fuerte si e momento i pero ora kaba e ta dal bo. Kontami un tigi dje fundashon ku Basan tin eigelik paso mi ta kere fundashon aki ta e instrumento di Dios realmente pa yuda Basan. Sigur, e fundashon di mes dor di Swahil el a wòrdu lantá e aña aki. Nos ta nos a kristalisá eigenlik ku nos por yama nos mes un fundashon. Dus nos ta rekordá e beibinan aki tur luna di òktober. Vanaf ien òktober nos ta kuminsá rekordá. Sí, esei tabata, pero e dia ei tabata Wereld Lichtjesdag. Esei ta eigenlik mas parti di Europa. Pero òktober ta rònt mundu ta rekordá beibinan ku a fayesé. Di tur manera, stillborn, miskram, nase fayesé, nos tin tambe esnan grandi ku ta fayesé por ehèmpel dor di aksidente di outo, tur eseinan nos ta yuda. No, presis, pero si, si, ounke mi por bisa pastor si, nos no ta husga. Den nos fundashon nos no ta husga pasobra di mes. hende ta keda hende si doló ta lanta anto nos ta yuda tur hende ku tin doló anto e october i pa nos ta sagrado dus vanaf ien october nos ta kuminsá ku nos media tur nos ta bai diferente radio televishon tur eseinan pa konsientisá mayornan van ey tin un fundashon hende na ki ta hasi algu rich out facebook instagram nos ta always available anto andar han dje sei nos ta kana yega dje sinku di october. Ku tur aña den Hof di Boteler nos ta hasi el'e un par di aña kaba, kaminda nos ta pone un dia speshal. Nos ta pone, tur aña nos ta hasi el'e otro. Tur aña, aña aki tambe tabata masha bunita, dus si bo bishita nos facebook page bo ta mira tur e info. Ora bo a menshoná Boteler, a bin un un bon amigu chikitu di mi ku e ta deskansando i nan nan, Justin. Sí, también me dijo hopi gana conversar y dialogar con su mamá también. Sí. Walk eigenlijk la bini na mente. Dus dank pa ese. Sí. Um, dus un espacio que minde bota reencontrar sí. bek esnan ka bai no silante. Anto inanan um tur aña nos ta hace ese i e mayor nan po pinta piedra, nan po pone piedra, nos ta sende luz shetor meskos ku dia di wereldlichtdag. Tur shetor um dia 25 de oktober um nos ta sende luz. Kiki luz significa pa boso? Sende luz. Pa e almanan, pa e biunan aki a haña lus. Bos, bos, si bos sa, bos sa mia sort is, mi, mi di maki bisa esaki. Bo mensa, ami ta bia den mi ku nan. Mi, mi ke duna esaki komo por ta un inspiration of God. Ku hasi ku ora bo sa encende e lusnan ei, pa boso korda. Ku apesar ku físikamente nan no te, nan te manera un lus den nos bida ke ta bai. Nan te manera un lus den nos bida ke ta bai. They are a light, nan ta un lus den presensia di Dios, anto e lus aki nos a sendé pa kòrda ku nan ta mas serka di nos ku un lus ta serka di nos kurason. ku nos no ta so. No. Inkluso asta ora ku morto separá nos for di otro. Físikamente nan no te. Yes. Físikamente nan no te. Yes. yes. Pero nan te si pa semper. Yes. E nos corazón tambe pa di promé. Anto esei ta pone ku nan ta keda bibu. Pasobra te awe lokual ku hende ta puntra mi, nan puntra mi, Kuantu yu bo tin? Mi bisa nan tres. Sí. Tres yu mi tin. I den mi espasio, mi trabou komo pastor boso hopi mayor of persona ku a perde yu a yega di aserka mi papiando di nan dolon ta hopi bia mi ta bisa nan duna e yu un nomber. Pasobra e ta un yu. Dun'e un nomber anto hasi ku bo ta pone su misa p'e si bo ta desea of alomenos bo tin un. konekshon kuné pa e nòmber ku bo a dun'é. Mi tambe tin un subrino ku mi a pèrdè via di mi ruman, mi ruman hòmber so di dos yu su mama nan tabata tin un mes gran promé. Mi ruman a skohe pa wante kos aki hopi klous i lòs for di nos, nos no sa. Hopi hopi detaye, pero si nos sa cu e yu tei of e ta tei, anto nos ta stim'é y e tin un coneccion cu nos. Anto mi bisa mi ke echt yama bo danki pa touch base cu e experiencia aki, anto laga nos compronde cu den e experiencia doloroso aki Dios tabata tei, Dios tei y Dios lo sigui tei. Dios lo keda anto ta juis ku e forsa di e Dios ei ku boso por superá pa por sigui dilanti. Un palabra, djis un palabra ku bo ke duna nos, djis un palabra pa pa trese tur e eksperensha aki huntu. E ta difísil pa mi por hasi den un palabra, pero e palabra pa ami di mas grandi ta fe. Fe. Fe den tur kos. Fe, keda karga fe den bo doló, keda karga fe promé, despues, durante, fe. I fe no solamente ta nifiká ku nos ta pidi Dios pa e hasi loke nos kier, pero fe ta nifiká ku nos ta aseptá e boluntat di Dios i sa ku su boluntat semper ta bon. P'esei mi ta yamá bo danki pa kompañá nos den e pòdkèst aki, anto di bèrdat. Laga nos sabi ku fe den tur momento ta sostene nos. Amen. Danki mi Yosotes. Un placer.